אוי, א אידענע גייט קויפען מעל, באקען המן טאשען, אבער זי איז אביסעל נישט מיטען גאנצען זינען, זי גייט אן ארעמע אידענע מיט א זאק וואס האט לעכער, און זי פארט אין שטאט קויפען מעל צו באקען המן טאשען, וואס איז דאס איך קען באמערקען אז דאס ליד פארמאגט נעמען וואס מען הערט נישט זייער אפט אויף דער אידישע גאס, יחנה דבשה און אויך יענטע, אבער איך מיין אז אין דער צייט וואס מען האט דאס געשאפען זענען זיי געווען נארמאלע נעמען, אמת? זיי זענען געווען אזוי פארשפרייט, זיי זענען אזוינע נעמען געווען ווי היינט מירטל אדער סעלמע, וואס אויף ענגליש, יו נאו, וואס זענען געווען פארשפרייט אין א געוויסן דור, און נאכדעם האט מען נישט געגעבן די קינדער אזוינע נעמען ווייל זיי זענען שוין געווען די נעמען אדער פון די מאמעס אדער שוין פון די באבעס, זיי זענען געווען אביסל אלטמאדיש, איז האט מען אנגעהויבן א. אנרופן ווייבער פרויען וואס זענען געווען אזוי ווי אוריאל וויינרייך זאגט פעטי סענטימענטעל טאלקעטיוו דזשואסעס אביסל יא אלטמאדישע פרויען צימערס מיט אט די נעמען אדער יענטע אדער יאכנע איך בין א פוילישער און מיר פלעגן מיר זאגן אלעמאל יאכנע אנשטאט יענטע. פאר אזא פרוי. האט עס געהייסען א א יאכנע איז געווען א אזא פרוי וואס רעדט צופיל און רעדט לשון הרע און אזעלכע זאכען. יא א יאכנע איז געווען א יענטע איז די זעלבע זאך נאר די זעלבע יענטע נאר אנדערש געשלייעכט ווי מען פלעגט זאגן. אפשר זאל מען צוריקקערן צו יאכנע ווייל אונזער אמעריקאנער פרעזידענט טראמפ האט איבערגענומען יענטע. נו עס איז דאך א קאמיש ליד און א פאראן ליד און לאכט מען זיך אפ פון אלס און דא אויך פון שלח מנות זי באַקט המן-טאַשן, װאָס זענען האַלב-רױ-האַלב געברענטע, און זי טראָגט די מעל אין אַ זאַק מיט לעכער. ס'איז אַ, ס'איז, די גאַנצע זאַך איז, איז אַ געלעכטער. ס'איז נישט, ס'איז, און ס'פּאַסט זיך צו פּורים. פּורים מעג מען פֿון אַלץ אָפּלאַכן, אַפֿילו פֿון פּורים אַלײן. איז אלץ אלץ איז פארקערט, יא מען פלעגט האבן, ביי אונז אין ישיבה פלעגט מען נישט פלעגט מען נישט אויף שטעלען קיין פורים שפילען, נאר מען האט געגעבן פורים תורה און איז געווען א פורים רב און אזוי ווייטער, אלץ איז געווען פארקערט, אלץ אלץ ווערט אלץ ווערט פארקערט. אימפערן. מען זאגט אויף אידיש א גאנץ יאר שיכור און פורים ניכטער. ניכטער יא אוו יא גענוי. מען ווייסט נישט קיין סאך וועגן דעם מחבר, ער הייסט פיראזשניקאוו דוכט זיך, יצחק פיראזשניקאוו, געלעבט אין אמעריקע, אבער וועגן מען ווייסט ווייניג וועגן אים, דאס איז געבליבן אזוי צו זאגן זיין מאנומענט איז דאס ליד ווי א פאלקס ליד. יעדעס ליד איז זאגאר אן פאלקס ליד טאקע. איך וועל שפילן דאס ליד און דערנאך וועט לאה אביסל געבן אן אריינפיר צו דער פיעסע פון וואנעט דאס שטאמט, און דאס איז די מגילה פון איציק מאנגער זאך צו. פֿאַסט די גאָסע, דער שנײַדער-יונג דרײט זיך אונטער די פֿענצטער.

א איז זייער קאמיש אין ס'פאסט טאקע פאר פורים ווייל ס'איז אלעס איבערגעקערט ערשטנס דער מאנגער דערציילט האט פארענדערט פארענדערט ער די מעשה אין זיין מגילה אי האט אסתר א איז זי פארליבט איז פארליבט אין א שניידער יונג און אבער דער קעניג פארדרייט איר א קאפ אין זי גייט צום קעניג און דאס ליד וואס דו האסט געלייענט איז דער שניידער יונג וואס הייסט פאסט רגעסו, און מאנגער איז אויך, ס'איז קאמיש ווייל ער שפילט זיך מיט דער שפראך, און פאסט רגעסו דער נאמען קומט דאך פון דעם ווארט צו פארסטריגעווען וואס איז א שניידער יונג שנייד דאס סטריגען, בעיסטינג, מיטן נאדל, הייסט ער פאסט רגעסו און ער איז א.

אנדערש און און און העלדיש און און אויך איז עס קאמיש ווייל מאנגא מאכט עס אלס ווארפט ער אריין אנאכראניסטיש האמין אלע די די אקטיארען די די לייט פון דער מגילה זענען אי אין דער תנכישער צייט און אי אין דער היינטיקער צייט, היינטיקער דאס איז מאנגערס היינטיקער צייט וואס איז נײַנצן זעקס און דרײַסיק אבער ס'איז נישט ווייט פון היינט אונזער היינטיקער צייט, איז דאס ליד, די מגילה ליד איז געשריבען מיט אזויפיל אנאקראניסטישע אפילו ווערטער, און ס'איז דא אסאך סלאווישע ווערטער, צום ביישפיל, המן גייט ארום און בעזהט זיך אויף דעם זשיד, אויף דעם זשיד מרדכי, ער רעדט אווי א סלאווישע, א סלאווישע אידיש, א סלאוו אווי א פאלאק, א אוקריינער, און און ער טרינקט, און וואס איז נאך זייער קאמיש אין אין מאנגא שרייבען איז אז אלע די לייט פון דער מגילה, רעדן וועגן פורים און אפילו דער המן וואס אין איין קאפיטל פון דער מגילה קען המן נישט שלאפן דרייט ער זיך ארום און ער שעלט דעם איד דעם זשיד און ער גיסט זיך אן, כ'וועל ליינען פונעם טעקסט, ער גיסט זיך אן פון דער פלאש א קעליש ברוינפן און פארבייסט מיט א הייסן המן טאש. דאס איז אין די מגילה. און און מרדכי הייסט ר' מרדכי.

די ערשט ווי ער איז אזוי פארטרויערט אז אסתר איז פון אים אוועק און זי האט זיך פארדרייט א קאפ מיטן מלך און זי האט זיך זי האט זיך פארט צו אים צוגעזאגט און ער פארשטייט נישט וואס וואס האט דא פאסירט אזוי שרייבט מאנגא פאסטרעגאסא דער שניידער יונג דרייט זיך אונטער די פענסטער געדענקסטו, אסתּרל, דו האָסט געזאָגט, אַז איך בין בײַ דיר דער שענסטער? געדענקסטו, אסתּרל, דו האָסט געזאָגט, אַז אַך, אַז איך בין בײַ דיר דער בעסטער? פֿאַר װאָס-זשע האָסטו מיר אָפּגענאַרט? זאָג, געבלאָשענעסטע! געדענקסטו, געדענקסטו יענע נאכט מיר זענען געשטאנען אין טויער, ס'האט גערעגענט און איך האב דיר געזאגט א סוד אין אויער, לאמיר ביידע אנטלויפן קיין ווין און לאמער א חופה שטעלן, האסטו דעמאלט געטראגען א ציצן קלייד און א שנירל רויטע קרעלן, האָסטו זיך פֿאַררויטלט און געזאָגט, נו, און ער, דער פֿעטער, דער פֿעטער וועט דאָך זײַן אין כּעס, איז מילא, מילא, וועט ער. און מיר האָבן געגעבן זיך די הענט און אָפּגעשמועסט, וואָס גיכער, מירצעשעם, אויף שבת נאָך שבֿועות

האב איך מורא אז טויטערהייט זאל איך נאך דיר נישט בענקען. איך וואלט זיך געלאסן, אסתר'ל קרוין, וואגלען אויף אלע וועגען, האב איך מורא אז איבעראל וועסטו מיר קומען אנטקעגען. און וועסט מיר זאגען דאס זעלביגע, מיין שענסטער און מיין בעסטער, פארוואז'ע האסטו מיר אפגענארט, זאג, גיב לשון עסתר. און מיר האבן געגעבן זיך די הענט.

אינטערעסאנט איז געווען וואס מאנגער האט באוויזען דאס צו זען אויף דער אידישער ביענע אין ישראל וואו עס איז נישט געווען לייכט פארצושטעלען א אידיש שפיל אבער עס איז געווען א גרויסער שלאגער און ווייטער איז דאס געבליבן כשר נישט נאר צו שפילן אויף דער בינע, נאר מען האט דאס פילמירט און געוויזן אויף ישראלדיקע טעלעוויזיע, מיר האבן דאס אגב גענומען פון ישראל טעלעוויזיע פון אמאל אויף יוטוב, א דאנק כאן, דאס איז דער טעלעוויזיע אינסטאנץ פאר ישראל, און דאס איז געווען אין דער אויספירונג פון גדי יגיל וואס לעבט נאך און ער האט געקענט גוט אידיש און די ערשטע יארן האט מען דאס ווייזט אויס געשפילט כמעט אינגאנצן אויף אידיש און מ'קען אויך זען שפעטערדיגע אויפפירונגען פון מאנגער'ס מגילה פון טעלעוויזיע וואס זיי זענען צום סוף אינגאנצן אויף העברעיש. יא, גאט צו דאנקען אז מאנגער האט דערלעבט דעם זכות צו זען צו זען זיינע לידער, צו האבן דעם ערפאלג צו האבן דעם ערפאלג וואס ער האט וואס איז אים טאקע געקומען.

צו אן אווענט אין הארווארד הילל, געקומען זענען אפשר אפשר צען מענטשן און איך צווישן זיי, ס'איז געווען אזוי אומעטיג, און אבער ער האט ער האט עפעס דערקענט אז איך קען אידיש בעסער פאר די אנדערע, און ער האט געבעטן איך זאל בלייבן מיט אים א וויילע, און מען האט געטרונקען, טרינקען האט ער ליב געהאט, און גערויכערט, און גערעדט, זיך אביסל אראפגערעדט פון הארצן, און דערמאנט אז די פוילישע רעגירונג האט אים פארבעטן צוריקצוקומען קיין פוילן, אים צוגעזאגט א דירה, זאגט ער גיט מיר, האט ער געזאגט גיט מיר א מיליאן פוילישע אידן. אה, גוט געענטפערט. גוט געענטפערט. יא, אבער ער איז געווען אין דער צייט א מין טראגישע פיגור, אזויפיל א שווער לעבן געהאט און דורכגעמאכט כמה צרות, זיך ארויסגעראטעוועט פון אייראפע אויף א שיף פון מאראקא, נו, און צום סוף אין ישראל געהאט אביסל נחת. יא, דערפאר זאג איך גאט צו דאנקען ער האט דערלעבט, ס'האט זיך געוואלגערט, געוואלגערט און געבליבען דאס ווערטל, כ'האב זיך געוואלגערט אין דער פרעמד, איצט זאל זיך וועל איך זיך וואלגערען אינדערהיים. יא, איך זאג עס איבער אפט. אקעי חברה, לאמיר איצט הערן א ביס א קורצע אויסצוג פון דזשיגען און שומאכער, און דערנאך וועט שלום אביסל איבערגעבן וועגן דזשיגען און שומאכער, און דערנאך וועלן מיר האבן א כמו ערנסטע דיסקוסיע וועגן אידישן הומאר און פורים.

נו, ס'איז גוט צו הערן זשיגאן און שומאכער נאך אזויפיל יארן. איך האב די צוויי צוזאמען געזען איינמאל און דאס איז געווען אין ניו יארק דוכט זיך אין יאר נײַנצן צוויי און פֿופֿציק. מיר זענען און מיינע עלטערן זענען די נעמען דזשיגאן און שומאכער דעמאלט נישט געווען באקאנט, זיי זענען נישט געווען אזוי באקאנט אין אמעריקע. אבער מ'האט, ס'איז געווען אן אונטערנעמונג און מ'האט געדונגען א גרויסע פלאץ פאר זיי, און ס'איז געווען א גרויסע עולם, און איך האב דעמאלט נאך געווען א יונגל, און געזען צום ערשטן מאל יונגע מענטשן וואס רעדן צווישן זיך אידיש,

דעמאלט איז האבן זיי זייער סאטירע איז געווען אפט שארף פאליטיש און אזוי איז געווען אין יענעם קאנצערט. אין נײַנצן צוויי און פֿופֿציק זענען פארגעקומען די ערשטע אנטיסעמיטישע פראצעסן אין די קאמוניסטישע לענדער. נישט אין סאוועטן פארבאנד, נישט עפנטליך, דאס האט מען נאך נישט געוואוסט, אבער עפנטליך אין טשעכאסלאוואקיע, אין אונגארן, אין רומעניע און אזוי ווייטער, אידן און די קאמוניסטישע אידישע פירער האט מען באשולדיגט אין ציוניזם, אין פארראט און אין וואס נישט. און זיי האבן ג'גאר נשמה אחת פארבראכט די מלחמה יארן אין סאוועטן פארבאנד האבן זיי גוט פארשטאנען די סיסטעם און דעם קאמוניזם און איך געדענק די סקיצעס זייערע, איינע איז געווען א סקיצע אין א תפיסה. עס זיצן דריי מענטשן, זיי פלעגן צו צו זיך צוציען אפטמאל נאך א מענטשן, זיצן דריי מענטשן אין א צעל אין א תפיסה אין פראג אין טשעכאסלאוואקיע, זאגט איינער איך זיץ ווייל איך בין געווען קעגן שלאנסקי, שלאנסקי איז געווען דער אידישער קאמוניסטישער פירער וואס מען האט אים פארמשפט אויף טויט, איך זיץ ווייל איך בין געווען קעגן סלאנסקין, זאגט דער צווייטער, איך זיץ ווייל איך בין געווען פאר סלאנסקין, זאגט דער דריטער, זאגט דער דריטער, איך זיץ ווייל איך בין סלאנסקי, און דאס איז מיט דעם האבן זיי געוואלט באווייזן דעם אבסורד פון דער סאוועטישער גערעכטיקייט. און נאכאמאל אין א תפיסה, דאס מאל איז שוין אין תל אביב, זיצן זיי אין א תפיסה אין תל אביב, זאגט איינער דו ווייסט אז אין תל אביב אז צוויי אידן זיצן רעדן זיי? אין מאסקווע אז צוויי אידן רעדן זיצן זיי? נו זיצן זיי אויך אבער זאגט איינער אדער כ'דענק איז דזשיגאן אז זינגט עס אפילו. ס'איז בעסער צו זיצן אין תל אביב ווי זיין אין מאסקווע אויף דער פריי. און דאס האט דער עולם אויפגענומען מיט געלעכטער און געפאטשט מיט די הענט, ווייל אסאך פון די ניי-געקומען האבן זענען אויך געווען עוואקואירטע אדער פארשיקטע אין סאוועט פארבאנד און אויך געהאט וואס צו זאגן און צו זינגען וועגן דעם. נו, זייער סאטירע איז פארשטייט זיך נישט געווען בלויז וועגן דעם, איך געדענק זיי האבן.

א שפיל פון ווארט, און אין איין פראגראם באדאנקט דזשיגאן די אידישע געמיינדע פון דער שטאט און געזאגט מיר האבן אומעטום געהאט ווארעם אויפגענומען אומעטום, אבער דא אין מילוואקי האבן מיר נאך געהאט דעם סאמע ווארעמסטן אויפנאמע. פששקעט אים שמח אריין אין אויער, גזלן, מיר זענען נישט אין מילוואקי, מיר זענען אין מיניאפאליס. איך מיין אז איך האב געזאגט מילוואקי, האב איך פארשטייט זיך געמיינט מיניאפאליס. דערנאך קומט דער פירער פון דער אידישער געמיינדע, באדאנקט זיי און זאגט אז מיר האפן אז עס וועט צו אונז קומען נאכאמאל און אפשר דאס צווייטע ווייל זי וועט שוין געדענקען אז איר זייט אין דעטרויט און נישט אין מיניאפאליס אדער אין און אין ישראל האב איך געזען דזשיגאנען אליין, פארשטייט זיך קיין סאטירע וועגן ישראל האט נישט געפעלט, אבער עפעס איז שוין געווען אנדערש, ס'איז געווען אן עלטערער עולם. און ס'האט געפעלט דער בעק ענד פארט, דער אהין און צוריק צווישן די צוויי, וואס איז זייער וויכטיג פאר די פאר קאמעדיאנטן, אזוי ווי אבעט און קאסטעלא אדער לארעל און הארדי, ס'איז קלאסיש, אבער פון דעסטוועגן האט מען גרויס הנאה געהאט פון זשי ווי האט נאכגעמאכט, ער האט נאכגעמאכט גאלדע מאיר מיט א. מיט א פארוק און מיט א בייטל אין די האנט, עטס האט געקוקט מען אז טאקע דאס דאס איז זי. יא, דאס איז א טעמע פאר זיך, אידיש אין ישראל. לאמיר ענדיגן, אבער איך וויל נוצן די געלעגנהייט צו זאגן צוויי זאכן וועגן דעם. איינער איז וועגן א בוך וואס איז ארויס לעצטענס וועגן טאקע דזשיגאן און שומאכער, אבער דאס איז צום באדויערן אויף העברעיש, דער מענטש וואס האט דאס אנגעשריבן הייסט דייעגא ראטמאן, דאס איז פון היברו יוניווערסיטי פרעס אדער בעסער באוואוסט ווי מעגנוס פרעס דאט קאם, און אויף ענגליש איז די איבערזעצונג The Stage as a Temporary Home, איך ווייס נישט צו איך קען עס ארויסרעדן אויף העברעיש, עס זעהט אויס ווי הבימה כבאית א ר א, כ'ווייס נישט גענוי. אריי, יא.
אריי, אקעי.
און אבער איך האב געהערט ס'איז א גאנץ פיין בוך, און ווען עמיצער וועט האבן די מעגליכקייט דאס צו לייענען אויף העברעאיש וואלטן מיר געקענט איינלאדן דייגא צו רעדן מיט אונז אויף אונזער פראגראם. און
קען מען עס איבערזעצן?
איבערזעצן.
מיין אבער ער ער זאל רעדן אידיש. יא ער קען טאקע רעדן אידיש אבער שרייבן שרייבט ער נישט אזוי גוט. אבער נוברא שטערן האט דאס זייער געלויבט צום הימל. ער איז געווען זיינס א סטודענט ביי העברעישע אוניווערסיטעט.

פורים און אידישן הומאר, כמו ערנסט, אפשר קען איך בעטן מיכאל ווייל איך זעה אז ער האט אנגעשריבן דאס בוך Rhapsody in Schmaltz וואס מען קען קויפן זיכער דורך עמעזאן און זען א גאנצע ריי ביכער וואס ער האט אנגעשריבן איז וואלט איך וואלט מען אים געקענט רופען א מומחה אויף אידיש און הומאר. מעכל? א מומחה?
איך? איך בין נישט קיין מומחה. יא, רעפסאדי און שמאלץ האט גארנישט נישט צו טוהן מיט קיין אידיש און הומאר, אבי מען האלט דאס אידישע קאכען נישט פאר קיין נישט פאר קיין מין הומאר. נאר פארוואס, יא, מען פרעגט אפט פארוואס א אסאציאירט מען פירם מיט פרייליכקייט, מיט פארקערטהייט, פארוואס גייט אלעס כאדאראם אין פירם און נישט אין קיין אנדערע יום טובים? און דאס איז שוין אינטערעסאנט ווייל פורים איז איז דער איינציגער יום טוב, טאקע פורים איז נישט קיין יום טוב אין דער אפיציעלע אין אפיציעלן זינען, עס איז דא אויף אידיש א אן אויסדרוק, פורים איז נישט קיין יום טוב, און קישן תחת איז נישט קיין קללה. א. נו, פארוואס, יא, פארוואס אזוי אויף פורים? ווייל אלס פארקערט ווייל אידן האבן נישט נאר געווינען אין פורים, זיי האבן אויך געווינען אין חנוכה, נאר עס האט געקאסט טויזענטער לעבנס, פורים האט מען נישט אומגעבראכט קיין איין אידן, און דאס איז דאס איינציגע מאל אין דער גאנצער אידישער געשיכטע וואס אידן זענען ארויס אזוי, איז דאס איז פארקערט, דאס איז פארקערט פון פון דרך העולם, פון דרך הטבע, דאס טרעפט זיך נישט זייער אפט, נאר די אידישע הומאר, איך מיין איז אז זי זי בלייבט אויף אויף אזא סמך, אויף אזא בסיס פון אלץ גייט אלץ קערט זיך איבער אין א געוויסן אין א געוויסן מין אין א געוויסן זין מען פרעגט עס איז געווען א כמו לומדישע פראגע אביסל א קלאץ קשיא פארוואס הייבט זיך די מגילה אן מיט אחשורוש אחשורוש מען ווייסט שוין אז אז מען הייבט נישט אן אז מ'דערמאנט נישט קיין רשע. און אחשורוש איז נישט געווען אזא רשע מרושע אזוי ווי המן ימח שמו, נאר געווען א שיכור, נישט קיין סטאטעטשנער בן אדם, ער איז מען זאגט אז ער איז געווען א מלך טיפש, א נארישער קעניג, איז פארוואס הייבט זיך די מגילה אן מיט אים, און פארוואס נישט מיטן אמת'ן העלד פון דער מגילה, מיט מרדכי? נו, איז דער תירוץ, ווייל מען הייבט זיך נישט אן מיט קיין אידן. דאס איז דער מין הומאר וואס מען געפינט ביי אידיש רעדער, ס'איז ס'איז נישט דער איינציגער מין, נאר דאס וואס מען זעהט דעם אונטער חלק פון אלץ וואס טוט זיך אפ אויף דער וועלט. איך מיין אז פורים האט אויך צוטון מיט דער צייט פון יאר. ס'איז מיר אויסגעקומען איינמאל ווען איך בין געפארן קיין ישראל, זיך אפגעשטעלט אין רוים, און דעמאלט איז געווען קארנאוואל. אין הוי. מיט א פאר וואך שפעטער באקום איך אן קיין אטען אין גריכנלאנד און דאס איז לויט זייער קאלענדאר דעמאלט געווען נאכאמאל א קארנאוואל. און אנגעקומען קיין ישראל איז געווען פורים אויך א קארנאוואל. עס איז די צייט פון יאר ווען מען גרייט זיך איידער מען גייט הייבט אן זיך. גיי צוגרייטן זיך אן דעם ערנסטן יום טוב, דאס הייסט פסח, און אויך ביי די גוים איסטער, איז דארף מען האבן א פרייליכן יום טוב זיך צו געזעגענען מיט די פרייליכדיגע צייטן, און אויך אין די אלע קארנעוואלן איז אויך טוט מען זיך אן פארקערט. געשטופט און אין אנדערע קליידער און מען קלייבט אויס א מלך פון קארנאוואלן אין ניו ארלינס אזוי ווייטער אזוי אז איך מיין אז די אידן האבן אביסל אריינגעזאפט פון דער דרויסנדיגער וועלט דעם באגריף אז איידער מען גרייט זיך צו אן ערנסטן יום טוב ווי פסח דארף מען האבן א שטיקל פרייליכן יום טוב איידער די ערנסטע צייט הייבט זיך אן, אזוי דוכט זיך מיר, דאס איז געווען מיין ערפארונג דריי קארנאוואלן. יא, ניין, עס דאכט זיך, מיר דאכט זיך אויס אז ס'בולט וואס מ'האט אנטליען די קארנאוואל אספעקטן פון יום טוב ביי נישט אידן. יא דאס דאס וואויל ווייל מ'געפינט פון דעם נישט קיין נישט קיין שפור אין די עלטערע טעקסטן נאר אז מ'האט געמאכט א שטיקל יום טוב און וואס האט מען געטון מ'האט געגעבן מתנות לעניים מ'האט געגעבן מתנות די ארעמעלייט כדי זיי זאלן קענען האבן א סעודה און פון דער סעודה איז עס א דאכט זיך אז עס איז אלץ ארויסגעוואקסן אזוי און האט זיך אנטוויקלט. פונקט אזוי ווי ביי די גוים. יא.
דאס ווארט אליין האט עפעס צו טון מיט ווי וואלט איך געזאגט ווי הייסט אויף ענגליש פעסטיוועל אוו לאטס. לאטס יא. יא דאס איז די. א פור איז א יא א פור איז א גורל יא. יא דער גורל האט צו טון אביסל שוין מיט א שפיל פון האזארד אזוי צו זאגן אין דעם נאמען אליין אבער מילא אידן מעגן האבן א פרייליכן יום טוב אויך, און זאלן אידן הנאה האבן פון פורים. טאקע טאקע מאדנע אז ס'איז מען קיינמאל נישט איינגעפאלן אז פורים דארף מען זיך פרייען ווייל קיין שום איד איז נישט געפאלן, און מיט די אנדערע יום טובים וועלכן מיר זענען מיר צופרידן מיטן וואס מען האט זיך ארויסגעראטוועט אפילו האלבע העט, און אבער עס איז אלעמאל דא א שטיקל טרויער דערפון, און דא איז עס געווען א נצחון אינגאנצן. דער בעסטער יום טוב

מען האט אויסגעהארגעט א אלע שונאים נאר נישט דאס גאנצע פערסישע פאלק, א יו נאו עטליכע וויפל עטליכע צענדליגער טויזענטער מענטשען, יע יו נאו אוואדי נאר נישט דאס גאנצע פאלק, און אז מען איז געבליבען א לויט דער מיטאלאגיע איז מען געבליבען אין אין פרס אין פערסיע אין אין א אין גלות אזוי יא דארטן האט זיך אויף אויפגעשפראצן די גאנצע גמרא יו נאו אינטער די די סאסענידס איך ווייס נישט ווער די פערסישע הערשער אין בבל יא יא די פערסישע מלכים א יא מען איז געבליבן דארטן מען האט נישט אומגעבראכט, מען האט נישט אויסגעראטן די פערסישע, אדער מען האט נישט געוואלט אויסראטן די פערסישע ציוויליזאציע פון דער וועלט, נאר די וואס מען האט געהאלטן פאר זייערע שונאים. יו נאו, און דאס איז ווען אזא זאך איז טאקע יא אמאל געשען, און דאס, יו נאו, מען קען דאס אויך, מען קען אין דעם אויך צווייפלען,

יא, ס'איז אביסל אן אנדער סארט טייל פונעם תנך, דאס איז דאס איינציגע ארט, איינציגע קאפיטל אזוי צו זאגן אין תנך וואו גאט ווערט נישט דערמאנט. יא, און מ'האט, יא, ס'קען זיין אז עפעס זייער לאקאל איז געשען, ווייל מ'האט נישט געוואלט, עס איז געווען א סכסוך איבערן מאכן פון פורים א יום טוב פאר גאנץ כלל ישראל, ווייל זענען אמאל געווען א פיל זייער אסאך לאקאלע פורים'ס אזוי צו זאגן, פאר קהילות וואס זענען געראטעוועט געווארן פון אזא מין סכנה, און זיי האבן געפרעגט פארוואס די פון פון שושן און נישט און נישט נישט מיר. פארוואס מוזן פארוואס מוזן זיי געווינען און נישט און נישט מיר?
אבער איך מיין אז לאה האט זייער אן אינטערעסאנטע פראגע, צו עקזיסטירט א היסטאריע פון די זעלבע געשעענישן פון ניט-אידישע מקורים? נאו, נאו, נאו, אינגאנצן נישט.

מאכט נישט אויס עס איז פעלט ביי די אנדערע נאר ס'איז אינטערעסאנט און איך האב געהאט פארגעסן אז מען פלעג אמאל פרובירן פראקלאמירן א פורים אין לאמיר זאגן אין א שטאט אין דייטשלאנד אין מיטל אלטער אין רעגענסבורג אדער וואו וואו מען האט געראטעוועט די אידישע קהילה און דערקלערן א פורים קאסטן יא יא יא
יא, און דאס איז געווען א א לאקאלער פורים, אז מען איז אין רעגענסבורג למשל איז יא איז היינט פורים, נאר אין מינכען איז איז נישט פורים.
יא יא.
נו ביי אונז איז היינט איז פורים יא מארגען איז אויס.
א יום טוב גרויס. נו. יא. דאס איז א גרויסער יום טוב און מען דארף אים מען דארף אים פראווען. יא, גיב אים א דרשן און ווארף אים ארויס. נו, מען דארף עפעס זאגן, אז מען רעדט שוין וועגן פרייליכע זאכן, לאמיר רעדן אביסל וועגן אידישן הומאר, מיט וואס שטעלט מען זיך פאר ספעציפיש דער אידישער הומאר? ס'איז א קאמפליצירטע פראגע, אלע ווייסן אז ס'איז דא אזא זאך ווי אידישער הומאר, אבער מיט וואס איז דאס אנדערש פון אלע אנדערע הומארן?
איך האב נישט קיין תירוץ פאר דעם, אזוי איך האב געזאגט איך ווייס נישט וואס עס איז טיפיש אדער כאראקטעריסטיש אידיש אמאל אין דעם אידישן הומאר, אויסער ווען עפעס פון דער דרויסנדיגער וועלט שטויסט זיך אן מיט עפעס אידיש, געווענליך אויף א אויף אן אומדערווארטעטן אופן, למשל איז איך געדענק נאך און אפשר געדענקט איר און דאס איז נישט קיין אידיש וויץ וואס איך וויל דערציילען נאר אז איך בין געווען נאך א קינד זענען נאך געבליבן אנגעהאלטן א געציילטע צאל ראדיא פראגראמען פון דער אזוי גערופענער גאלדענער תקופה פון דער ראדיא אויף די עיר, און דאס איז געווען, איך רעד יעצט פון נײַנצן נײַן און פֿופֿציק, נײַנצן זעכציק למשל, און מיין מוטער עליה השלום האט ליב געהאט זיך צוצוהערן צום ראדיא, און ס'איז געווען דעמאלט א זייף אפערע מיט א העלדין וואס איז אן אומבאמאנטע פרוי און אין די מיטעלע יארן, און יעדן טאג ביים אנהייב פראגראם פלעגט מען אנאנסירן אז די העלדין, נישט געקוקט אויף די אלע מניעות, די אלע שטרויכלשטיינער וואס זענען איר געלעגן אין וועג, אז די העלדין

האָט מײַן מוטער זיך אױסגעבראָכן מיט אַ געלעכטער. זי האָט זיך, זי האָט כּמעט געקײַכט מיט געלעכטער. איך האָב נישט פֿאַרשטאַנען, נאָר די פֿרױ, װי אַזױ האָט זי געהײסן? זי געדענקט עמעצער? נאָר דאָס איז די ראָמאַנס אָװ העלען טרענט. און יעדעס מאל וואס זי פלעגט הערן אז מיין מוטער איז געווען א פרומע אידישע באלעבאסטע געגאנגען אין מקווה און אזוי ווייטער, נאר יעדן טאג אז זי האט געהערט העלען טרענט האט זי זיך האט זי זיך צולאכט און אפלאכן פון דעם, און איך בין געווען א קליין קינד און כ'האב נישט פארשטאנען זיי, מאמי ש וואס אזוי קאמיש, וואס צולאכסטו זיך? פלעגט זי מיר זאגן, אה, ס'גארנישט,

געדענק איך דעם וויץ וואס ער האט גענוצט ווי א משל, ווי א גויאישער וויץ, א פויער קומט צום ערשטן מאל אין א גרויסער שטאט אין ווארשא, לאמיר זאגן מען ווייזט אים א טעלעפאן, אז נישט דא קען מען אים הערן אין אן אנדער עק ווארשא, נאר אין אן אנדער שטאט אין פוילן, און אפילו אין אן אנדער לאנד, און ער קומט צוריק אין זיין שטעטל, זיין דארף, און ער דערציילט די מענטשן וועגן דעם, זאגן זיי ס'איז נישט מעגליך. זאגט ער ס'איז יא מעגליך, ס'איז א גרויסער הונט וואס דער קאפ איז אין מינסק און דער עק איז אין פינסק און מען גיבט אים א צי דעם עק אין פינסק האפקעט ער אין מינסק, דאס איז דער גויאישער נוסח, א איד פארט קיין ווארשע און די זעלבע זאך, מען זעט מען ווייזט אים א טעלעפאן און מען קען רעדן ווייט אין ווארשע ווייט אין אנדערע שטעט, אלס ווייטער ער קומט צוריק אין זיין שטעטל ער זאגט אידן אויסערגעווענליך א טעלעפאן מען קען רעדן אין אנדערע טיילן פון א פון א שטאט און אין א אנדערע שטאט און זאגן ניין ס'איז נישט מעגליך זאגט ער וואס זאגט איר ס'איז נישט מעגליך ס'איז אזוי א גרויסע הונט וואס האט קאפ אין אין מינסק און דער עק איז ביי אים אין פינסק מ'גיט אים א סידעמעק אין פינסק הפקד אין מינסק די אידן זאגן הערצה חיים מיר פארשטייען נאך אלץ נישט וואס דאס איז, זאגט ער וואס הייסט איר פארשטייט נישט ס'איז דאך די זעלבע זאך נאר אן דעם הונט און דאס איז דער
אן דעם הונט אן דעם הונט
דאס איז שוין טיפיש אידיש ס'איז אזוי צו זאגן א דערק מ'טייטשט אויס דעם וויץ. דער טייטש איז קיין טייטש נישט אבער עפעס דארף מען דאך זאגן וואס וואס זאל ווייזן אביסל חכמה און דאס איך ווייס נישט צו דאס איז אמת צו נישט אבער מען האט פרובירט ער האט פרובירט אנדערע האבן פרובירט ווייזן מיט וואס דער אידישער וויץ און אידישער הומאר איז אנדערש ווי ביי די אומות העולם.
קען איך דערציילן א וויץ?
יא. ווער האט א וויץ? איך האב א וויץ און איך וועל דאס דערציילן און איבערגעבן דערנאך אביסל וועגן דעם מענטש וואס האט מיר געגעבן דעם וויץ. עס איז אביסל פעפערדיג, זאלט איר זיך היטן. אן עלטערע פאר פאלק איז געזעסן אינדערהיים און אריין איז געקומען א סאושעל ווארקער זיי צו יו נאו צו געבן אן עצה ביי זיי און ער זאגט צו דער פרוי צו ערשט צו האט איר ביידע אינטערקאורס זאגט זי וואס? זי זאגט צו האט איר אינטערקאורס? די פרוי זאגט איך ווייס נישט כ'פרעג ביי דעם מאן און זאגט זי משה צו האבן מיר אינטערקאורס? ענטפערט ער, ניין, מיר האבן נישט אינטערקאורס, מיר האבן בלו קראס.
יא, יא, מען דארף אלעמאל האבן אינזין די אינשורענס, דאס האט מען אינזין.
ביסל ביסל נישט נישט פורים נאר וואס מען לאכט אפ פון פון וואס מען א גאנץ יאר נעמט מען ערנסט און דאס איז כשרות. א איד אין מיי א פרומער איד אין מיאמי שפאצירט און זעט א רעסטוראן וואס הייסט כשר און א אמת נישט געהאט קיין נאמען פאר כשרות און אפגעהיט אידישקייט, אבער פון דעסטוועגן שטייט ער און ער טראכט, קומט ארויס דער בעל הבית און זאגט רבי איד וואס שטייט איר קומט אריין, און זאגט ער איך עס כשר מיין גאנץ לעבן, און דא אין מיאמי בין איך נישט זיכער מיט אייער כשרות, זאגט רבי איד וואס רעדט איר קומט אריין און גיט א קוק זעט וואס ווער עס הענגט ביי מיר אויף דער וואנט. ס'הענגט מער א בילד פון משה רבינו, פון דוד המלך, פון שלמה המלך, פונעם רמב ם, פונעם ווילנער גאון, זאגט ער, הערט זיך איין, ווען איר וואלט געהאנגען און זיי וואלטן געקאכט, וואלט איך

איך האב אים געזען אין שול און ער האט געזאגט ער איז אביסל שעמעוודיג און ער איז אביסל שווער פאר אים צו רעדן אויף אונזער פראגראם, אפשר אמאל וועט ער קענען, אבער ער איז ביי צוויי און נײַנציק און ער איז א לעבן געבליבענער פון חורבן פון קאפאטן רוס, ער איז געווען דער איינציגער אין זיין משפחה דארט וואס האט איבערגעלעבט, פארלוירן זעקס ברידער שוועסטער און א מאמע, און דאס ווייזט אז מענטשן וואס האבן אדורכגעמאכט אוישוויץ זענען האבן א חוש פאר הומאר אמאל, און אמאל זייער אסאך, און איך קען זאגן אז דאס האט ער איבערגעגעבן אין שול און אונזער וואונדערליכע רב איז געזעסן פארכאפט און אים אויסגעהערט, און דאס איז געווען פון די רייניגסטע וויצן וואס ער האט איבערגעגעבן. אויף דער טעמע וועגן צו קען מען לאכן נאך אוישוויץ און אפילו די פראגע איז די האלאקאסט פאני איז דא א זעהר א גוטער פילם וואס איך רעקאמענדיר עס הייסט The Last Laugh און דאס איז א דאקומענטאר פילם פון צוויי טויזנט זעכצן מיט מעל ברוקס און גילבערט גאטפריד און קארל ריינער און אסאך באקאנטע ווי אויך פון לעבן געבליבענע אין דעם פילם אריינגערעכנט רענעי פייערסטאון Renee Firestone זייער באוואוסטע מענטש פון די שערס הפליטה. אינטערעסאנט, כ'וועל זיך טאקע איינקוקען אין דעם. איך וויל איבערגעבן א מענטשנ'ס א סאשעל מידיע אדער וועבזייטלעך, אבער איך מיין אז שלום האט איר א וועבזייטל קוים קוים, איר האט ווערטערבוך דאט ארג וואס איז אייער וועבזייטל פאר אייער ווערטערבוך, און לילי אזוי ווייט ווי איך ווייס האסטו נישט קיין וועבזייטל, יא?
ניין, כ'האב נישט קיין וועבזייטל, ניין. אבער מען קען זיך ווענדן צו סירקל באסטאן דאט ארג פאר אינפארמאציע וועגן לעא'ס אידיש קלאסן ביי ארבעטער רינג. און מעכל וועקס האט איר א וועבזייטל מייקל וועקס דאט קאם, רייט?

איי וויי. יא.
אה, ווי אזוי וועט איר אלע פארברענגען פורים? מיט מיט עסן און טרינקען. ווי פארברענגט מען אין זיך צוהערן צו די מגילה, ווען איך וועל זוכה זיין צו ליינען מאנגא'ס מאנגא'ס מגילה. יא, א ביעס שניידט נישט וועט זיין א א ריכטיגער יום טוב דא אין טאראנטא.
זייער גוט, פארגעניגען צו פארברענגען מיט אייך און מיט אייך אלע, שלום מיט מיכל, און לאמיר זיך טרעפען לעבעדיגעהייט און זיין געזונט.
און טאקע נאר אויף שמחות. אמן. אמן.
אמן. עס איז געווען א פארגעניגען, א דאנק דיר פאר די פארבעטונג, ר' מאיר.